Merhaba ji wara şeva we xweş be înşallah bi xêr û xweşî bin. Mesela me yî şev pir xweş e. Zû herin çoka xwe hazir kin û vir de werin ez ji were bêjim. Mesela me li Sûrî bû li Şamê de salê nû dî de çêbû teqrîben. Mêrkeke bû nûf xwe Istoz Selah bû. Istoz Selah istoz bû yanî. Istozekî rind bû. Menî dersê senewî dida ê bekelorîya dida.

Ku dilê xwe digo bir tişkî bimîne. Ya nê bir qîz xwendinê xwe xelos ke nê eqelişî şî sona wî xelos ke bekelûrî xelos ke dûre ez herim. Ya nê bixwazim. Ya nê di dilê xwe digo eqelişî wê çaxê ne bikû ne tol bo min e. Aze bir hêdî hêdî ew bibe.

Taliba xwe loma jê re xêr li dike. Wek dune neçûtibû kesî bes hate bo xwe de tama jê hez dike. Xwe tişta got xêr li bê, got tu çi tu hez dikî tu çi bixwînî? Xwe de got wela ez dixwazim ew bixwînim, Finûn Cemîlê bixwînim. Ê got wela rind e, mem qîzik şeca kirine û dibê xweş e, yên tiştekî pir xweş e ku merî

Qol dike. Di pêş teqîzkeke winî winî hê tol bû min e û hê din o ne tol bû min e. Berê tol bû min bû yanî ez diçûm dihotim exloqî qîzkê rind bû. Îno min dî yanî qîzkeke eko bira xwedî xwe jî gîr rind in. Ê min qîz qîzke pir ecib in dîm kirî qof xwe ez kêfê bixwazim e. Ê xwedîya jî kêf kir got wele rind e got yanî we exîren te dikê bizewicîye. Robûn got em herin yanî ji te re qîzkê bixwazin. Robûn çûne ser qîzikê.

Kîney yanî mêrî kîney e ew wedirê xwe yî rind e yanî molê xwe heye wedirê xwe yî rind e. Elmim mêrik ku yanî umurî min î rind e û wana ji bo feq bûn cida yanî nagotin û dema zanîn hem exloqî mêrikî rind e. Çûn ji xwe re pirs kirin xwe de jî ku yanî cama me na tune ye got çi şert heye got bes şertekî me yê tane heye. Got em dixwazin ino badî ku tevok îsko xwest.

Hesab ke ne ti şert e. Ê gotin temam û fot heqîzgeh xwendin. Bes mêr got bira yanî em fetrê yanî nîşanê dirêj nakin. Dibê çiku yanî berê yanî ez her tiştî min î cohize û molê min î cohize çi gerek e. Cida ku em yanî ew bikin.

Û qîzik jî çû camea xwe. Ê bes vê hezkirinekê ji qîzikê hez dikir bedî zewacê, hîn berî zewacê tewne tiştek bû. Hezkirineke pir jê hez kir delilond. Ê nizanê qîzikê bi çi bike, bi çi hawî bike bedî ku bû jina xwe. Ê rabû qîzik yanî sebek xwendinê xwe ew bike, ne dîşt qîzik destî xwe bavê ne avê sor ne avê germ. Ji qîskî re got, Tu korî nake, tu bes rûne û bixwîne. Ez dixwazim tu bixwînî û binecihî. Divê ez dixwazim ne tu bes binecihî, divê ez dixwazim tu binecihî û bi mertebeyê şeref, yanî mertebeyê giran. Divê ez dixwazim yanî ti kêmoyî te tune bî. Nedihîşt yanî rostinî qîzik û doşte çî, tu çû jêr doşte hozir dike, danî ser textî wê. Bes biro nelivê, bes biro bixwîne.

Ez em ji ter qehwekê bikim, ji ter çokê bikim, tu rişqê zikê li qehwê tîne, çay tîne. Yanî delal bûn neke delil dikir qîzik yanî hêdina em bê nidim çi howî. Bihesibî qîzo xwe na jina xwe. Heta carna ku qîzik dibêje wela xulqê min ji xwendinê teng bû ez kî tişt xwe rûnime. Dibê na, dibê tu rûne tu xwe dirêj ke ez ji ter bixwînime. Tu bes guhdarî ke. Ew dersê didike, ê lê jer sema dike, ê nizdizane jer ji ber kî qîzk xwe dirêj dike û rihetî xwe distîne û ew korokî dike. Niqosî konê rihetî axir dayê qîzikê. Elmim divê bir tiştek ew nebe qîzik xwendinê xwe ew nebe, etil nebe. Elmim bir rihet be tiştekî ez naxwazim. Elmim weke çend sal in derbas be hingî va çar sal in cameyê û derbas be. Ez ê pê re destek bime heta ku

Xwe pije re vekir û got, Kurê min vû çi? Jinik cî xwe dir sor bû. Vû kurê min te çi xewinî kirî? Xêr e înşello ji qîz jino te konî nixweş e çi bûye? Got, No na nixweş e, got xwîne ye. Got, No jî înî got xwîne ye bes no seba fehsê û seba ew ye got ez pêrî yordim dikim.

Guhane eter dibêjin vi îstîraha ye. Yanî gere rehetî xwe bistînê ku seba mîjî wê tope ser ev bê guhan bê careke dibixwînê. Wala me sero te dibê xweş e. Sanek dendik donî ber xwe û cerîde donî ber xwe tu jî fera çûyî. Dibê anê de bikî no xwe rewîj mir şixulî xosû mosûya bikî. Bêrîne tayê nede Qey we novo solone derbos bê bi meselê comeyê. Got ku rê me min ti xwendin doyî min ti kirî istoz min ti mezin kirî ez rûm te bi vî şiklî bibînim dibê û min hetê xwe de înan nekir ez te bi vî şiklî bibînim. Elmem şûrek ji wî şûrek jî jinik qeherî derket got ez naxwazim te bi vî şiklî bibînim. Derdkeve diqeherê dorê îndi xotirî xwe dişikê derdkevê dorê ji malê wan dorê. Sol derbos bû netîce derket. Ê qîzik di moda de sê moda necih ê dinijgî tê de resibî û dikê soleke din ê dîsa xwe bixwîne yanî vegeriyo bi dîsa bi sefeyekê yanî sefeyekê di cameyê de ê wî çaxê xwe de qeheriyo ê ustaz Selah li ber yanî ew kir xulqê wê fere kir got tiştek nabe yala înşela wê solê tê tê bike erê soleyekê tişkî çet tune înşela xwê xulqê wê fere kir sebe neqeherê.

Yanî qûs konê bên bire lem binecihê. Tamo dibê ku binecihê wî zor yo bînê wê dina ew ê dina mesûlî morlokê û ew ê do koro bikê ez ê dino koro nokim. Dibê ez evo her çor solana dîsa tehmil kime heta ku vo ew ê xelas bê. Bes ehlamê mêrik gîşkî xeyalê mêrik gîşkî boşe boşe. Ê gada Meselo kê dibêje îl mol e bo vî xwe bi kêfî xwe. Ew ji vê meselê tebiq dike. Yanî her solekê bi didiyo dibe. Yanî gîşta çorê sorê solê çoro xwe de hîn di sefê didiyo de ye. Yanî sefê yekê bi di solo de necihê. Sisiya û çoro de kete ê didiyo. Yanî çor sol ne zewicî ne ewna hîn Ew hînî robîç cameyî didiya yanî gereyne xelos kira bes nod ê didiya de. Ê bes ista Selah ker nebû. Digot yala rob xwendinê xwe bike qosî konî tu dikê île mîsol bixwînî tu dikê île monî bikî. Digot na xwîne min bes e hîdî qofî min dikê bi teqê bes e madîm ji xwendinê li hev ket. Dibê ne dibê ez nexwînim yê dibê ez hîdî nikom wanî siq siq kitêb dest xwe kim û ew bikim. Elmî min pir ew ser do çû digo elem dikê bixwînî û elem dikê cameyê xelos kî û nobê û nizom çi. Axirî qîzik digot temam temam digot qufî me hêdî tehmûl nake bes e divê. Temam mêrik westiyo hêdina. Rosnî mêrik westiyo çar salan e mesulî malê û şixul û gîşkî ser piştê xwe rû kirî ê xwe tunê jî ne xema xwe ye û ne û ne dixe ricê û ne tiştekî dike. û ne kîtêb rotke. Elmuhim wê bê xulqê min teng bê ez kêm molê filan hevolê xulqê monî bî ez kê wenî bikime ez kida kem bi hevolo re ez kêm mol bi xwe ez kê wenî bikime dibê hele tamam derkeve here bigere min te ne gotî me re megere ê bixwîne Xwendinê xwe qe xwendinê xwe xelos ke dîl ta ku dixweze here. Dibê no ez kêm mole hevo li filêna îd mîloda filêna ez kêrime ceme. Dibê xwendinê te dibê ez vegerim ez bixwînim dibê wehe dibê wehe da dibê hele goneyê bira here bigerê. Ez kê çi dimo de hepsî kime bir here bo hevo li. War got dîsa mêrik dîlinê xwendin mondinê xwe dîlinê dorê. Dorê bo hevol mevol o dîsa vedigerê ala sos diyê nikê bixwînê

Dibê von ne îşî ku hevalê cameyê bin, dibê çi ku von û jinê gîl bo wê rûniştinî gî naqîskî one, emîr xwe bîst û peyw gî jûr çelî û pêncî îro ne. Jinik jî gî sî û sî û pênc in. Go vişt û hevalê cameyê ne. Go hevalê cameyê em gera emîr xwe bîst solî bin, pir pir bîst û yek bîst û di dibe. Vono gî.

Bo vî yekê tê û wê were ew ji me re rûne ye û tu dinêrî xwişkê yekê rûniştîbê ew jinê misal xwişkê wê û mêrê wê tê û hûnî me re rû dine ewno bo tim nêwin ye cor nêwinî dibe ê ku ku modern wînî şilê te giyê mezin têne û dikê nayê ji bi te re rokê were divê tu dikê werî çi te ders mersê xwe bi ew bike dikê çi xwe etil bikî werî bo me bo vê meselê jî ne time yûnî cor nivin o

Çi qemişe xwe dikî, sihetê te re ne rind e, bo çi cixorê, divê çi îş teno sihetê min kedî, sihet sihetê min e, boş ver de, berê ders mersê min e gî ê giro ne wan nikonim nokevê qofî min e û hîn te û tilînîya cixorê ji vexwe min, sihet sihetê min e û zeror zeror ji min re tê, boş ver deskê vexwe min. Elma mêrik ewnokê dîsa pir serdor norê bes nêrê elbê kibrîtê.

Fûl bo te çi digere? Dibê he, dibê va cornayê zevil mevil xwe em dorna wê derê. Em dorna wê otelona wê metamona yanî li wê derê em ji wir ew dikin tînin. Ê mêrik zonê ku perê ku didê xwe de hina nikonê li wê derê pê qehwikê vexwe. Yanî van ne îşî ku yanî vana herin wê derê û ew bikin. Dibê xwe de

Wano ya kê bi xwe re bibê, kê bi xwe re bibê mole, wê çaxê nêrî em em qîz dikin, rûniştin em dikenin rû bin ji ber me ve hesê bididin. Hew yanî wanî ye. Ti em kê bo perno bidin ew no didin. Got hesab ke no em ji xwe re bi wan dikenin. Got em dikenin ew no jî pero didin. Got gado.

Ew bi sidfe û em ferz bikin û tu derbas bûyî. Ev te dî ku ez heval mevalê xwe em rûştine. Dê pere bidî lê nediye. Mecbûr dê derxî bidî ma tu kê em qîzikî ber te rûştine em kê bidine. Mesele gîvo ye. Hîn tu çi meselê mezin dikî? Tu binê em niha doşter dibêjin me. Tu winî min qebûl dikî qebûl bike. Tu qebûl nakî jî binê serî min nêşîne ez rom herim. Dibê niha tu ku de herî temû hezkirinekê jê hezkê wesif nabe. Dibê niha tu ku de herî dibê temû ê min ez dixwazim bes te wayî bikim. Te re bêjim ino yenî vojvî vojvî dibin ino berê ez ûn dibê eleumûm pero zêde dixwazî ez bidedim. Binê mêlîna kes ji ber te vê pero bidê ez pero bidedim dibê didikê çi bidî çi nedîye. Na bi derdê min qedî ji ber me vê pero didin heye ti serî xwe nêşine. Te her ser kûrî xwe îşê te bi min yên vî tiştî neketiye. Mêrik ji tirsa rûhê din û newerî bi dêv xwe vekir qedî got ez e. Hêdî hêdî belkî şîret to jî di ber lam lê bikime bê ku biqhere. Ku wê înşala voriyano ji derbas be û ez qûz konim heza lê şîret to bikime hêdî hêdî hê bes bir elmhem xwe de ne biqherê ne xulq xwe teng bibe. Ê fetrok derbas dibe xwe de xwe tûn hêdina ew dike.

El mihim çi kir çi nekir û mêrg ku no bê şev gî xwe qehrand mêrg pir şûrî dike mêrg şûrê no ke guh no dê mêrg. Bû sibê cilê xwe xwe kir kerê cumeyê ku binê reskê em xwe qey dikim hewa ji mêrê xwe re ku mêrg ku no tu ji min pirs dikî kerî xwe qey dikî lê tu îznê min dixwezî ye ku

û vû pernu jî zêde sebe ku tu mihtocê kesî nebî û ji ber hev û livo jî bidî ku kes mesek ew bike yên ji te tiştekî bixwaze û pere hîn zêde jî dayike. Got tu jinkeke mitzewijî û ez hez nakim kes ji ber jinê min vê pere bide. Tu pere bide. Ew got tiştek navê Selûhtî û pir kêfxweş bû ku got Selûhtî mêrik kêf kir. Vû ewel şeve xwe di derveyê malê rû dikeve. Bes nebû axir şev mesela çitê û çitû bû. Badî ku Godiş ji Libnanê hat, hê din a her sibûhekê heftekî û du heftê dinê dibe ez ke ez û hevûr mevûr xwe em kehirine Bêrûtê. Xêr e mesela çi ye, çiro sebeb çi ye dibê wele temam coro berê neçûne Bêrûtê, Libnanê.

Ê go com'ê ji nikone xelos ke wer dire sibe kê vo meselo ji to bibe. Elmim go meselê we hel nabe ilim. Yanî win zorî kî mêrg poşmon bû yanî ji mal boviyê derket. Bovikê ne jêr tiştek kir ne bi qîzê xwe re şor kir û ne tiştek kir. Meno mêrg jêr goha ku ji qîzê xwe re şîretekê bike go ve tiştewanî adî mabênê jin mêrê de kî çêdibe. Wela nizom çi meseleyê vane elmihim.

Dilê mêrikî dilê nê rûniştî ye. To rêjdê ji xwe derdixê dikê xelê ewê û digirê ser. Wergo bi şev kerre kerr. Mêrik rû dibê wê boznê derdixê. Sibî zûkî dorê bosoyî xekî Berî ku jinik ji xewrû bi temo xwe dûn heft do nîvrû ji xewrû no bi temo dize here. Dize here heft do nîvrû ji xewrû no bi. Ê vû vû ku çit û soyê xwe di konê soyê xwe ve dibe dorê ber qopî soyê xwe. Dorê ji zêr çîro dibê vû bozino binê re zêr e lê ne zêr e. Mêrik xwedî zêr dibê erê vû zêr e. Dibê tu miteekîdî vû zêr e dibê erê zêr e.

Bîkûn ew e nî li wir bê, ez li pê wê re herim binêm çi hê, çi tune, çi meselê vê met'emê ye. Wele yanî vû jin ku çi li winî bîye. Seba ku eno xwe zimînî wextê ku ew li wir bê, yanî no xwezê jinê xwe li wir bibîne seba ku nabê eno tu min miroqebet kî û rûbê bê zû min berde û tu seba min sîqetê no kî û nizom çi. Elmim divê wextê ew nê li wir bê. Û ev binêm koç meselê belkî ez nû noxwezim gunê wê rokim dibê. Dibê ez hem li pê wê binêm koçê hêç tune. Fo dorê û metamê û nû bi gersûn mersûn û rûyê hûn li wir dişixulin. Ê elqê xwe xweş dikê, ji wan tişt mişt top pirs dikê. Çi meselê wir hê. Fehm dike û yanî ê ku têne wê derê jî xelkê têne wê derê yanî ê jinkê ne rind hene û miletê ne rind hene zonê û zonê hîn wekî di tiştekî dinê jî fehm dike. Fehm dike û ew hene li wê derê misal mêrkek hê qîziko dibîne û difirûşê yekî dinê. Wanî qîzik dor meselen zibûnek tê pêro rûdine pêro dikene pêro ew dike ku dibe erê zibûn dibe reqemê ew ê dê wan ê dibe wina reqemê vî mêrkî dadin tê vî mêrkî ro şûrê bikê vî mêrko ji dera her tiştî hedet bike wextê xûnî ku dike herêkê û têl bê ku şiqe bê ku çi bê û qîzik ji nû vî xwe jî didike taban nû vî xwe yî misteor didike nêrostinî mesel dibe nû vî min senîro ye Û divê ku te xwest yên tê telefona vî mêrkîkî tê vî mêrkî re bêjî ez senî ro dixwezim û wê miştare bîne yanî qîzik bi zibûn re wergo dibêje. Divê nobê qîzik ji serî xwe de û ji zibûn re bêjê were meşa min hen filon cî perê xwe bibe no. Illa mêrkakê ji wan re eyar dike pere didî wî mêrkî ew mêrko hîn dûr re pere dide qîzikê.

Pê re şûr dike dibê işte ez dixwazin dibê ez kifam ku vê meselê jinê min çi ye tim li derve û rot kevê û nê mol wergel bêrûtê wergel ewê hela zikê min ew jî bînê vana. Dibê hela ku ez wî nos bikim kî ye to rê min pê re şûrê dike meselê jê re dibêje işte dibê îş dixwazim yanî

Ez in ho wer me. Rivî o mol. Rivî çi mol xwe piva kir dî ku jinê xwe got Selah mo tu hatî? Wanê got Elhamdullah na jinê min bû. Got fikirê min e jinê min bû. Wanê dî ku jinê xwe xwe dirêj kirî got Selah elê hêviya te min vir kur moyî. Got temam temam. Înî hot rûnişt bi xwe re jî got ez çiqas ewim ya vê fikir mikirê hûnişt wê têne ez çitû wê ser jinê xwe tim pîs difikirim.

Voy wasta wekî wasta dîsa telefonê dike. Dibê qusûrê nanê re coro berê dibê vehot komek pere do û te piştê xwe dibû qîzikê çibû xwe dizan te qîzik neeciband. Ê dibê dibê nano tiştak no bê me sez no xozim dibê no ne

Qedî ez hetê Xwedê dinim jinê xwe şikno kim. Roj dibe dîsa vî sîlohê bi xwe re dibe û ewê bi xwe re dibe kîlîtê didine kê û dorê. Roj dibe kuştok kîlîtê dikê ser qêpik û qêpi ver dikê. Qîzik şiqînî pê dikeve dibe Selah dibe ê Xwede Selah dibe erê. Xwede Selah heft qurşîno dovê qîzikê.

Ji pêş min derkevin. Kê werin wî bigirin em çi rijinik kuştiye. Dibê pêş min derkevin ez mêrê xwe me. Elmuhim dibê tu çi em tebîlinin tu derkevî. Bona şirto dikin şirto tê wî digirin. Dibin. Ew bixwe dibê zaten şirto li dibê eno meselê min winiye. Dibê vo jinê min e û min bi cerî min

Bi bi şavo dimînê li dar vo û tê yenî jinê kê win bê lem merî yenî şik dike. Yenî ez dihesib min nûvê mîrko zêdeyî tewkel ye nizom min ji bînê min difikirin no fikirin nizom. Binê rûyê we çî ji min re telîqata de yezîk in û mesele û me hew bû înşella win bimînin bi xêr û xweşî û şev baş.